My country people, and welcome back to my channel today. Anita of the Big Brother Naija no lose that season. Fans don't come out to come drag her, give her better wutu wutu over the way she take backstab her friend wey be say dem call Nelly. And also, Sean don't come out come issue serious warning to his fans. So of recent, a particular fashion designer she come out to come do her run way fashion show wey be say different models go come out come waka and all of that to showcase the designs wey be say she just bring out and she invite a lot of people a lot of nigerian celebrities most especially i talk about the big brother nigeria people there were so many of them from different season wey be say come out to come do the modeling modeling work for her dey tok about di likes of sheik doherty tasha shaun anita and some oda pipo but di one wey be say come bring a lot of controversy na shaun own as we all know without being sentimental shaun na di most hated house mate for dis particular season wey dem just conclude for big brother naija di particular pipo wey be say dey target am di most na Nelly fans remember I tok say for inside di big brother house we know so say nelly and sean dem get some kind small distance sean don come out severally to come talk say he no like anita like that because he no know her and all of that even when he come out from the big brother house for a media rant he make mention of the girl severally say he just no get that rapport with anita Im further explain tok say im no get any feelings for Nelly, say im no get any plan of dating Nelly, im just dey hear all those things. So Nelly coming out of di house, hearing di things wey Sean don tok about her and all of dat, she just dey throw unnecessary shade to di guy for some time now and dis fashion waka wey be say dem waka, wey dem do modelling for dat particular fashion designer, di girl come come out to come drop her two cents for Sean matter. come come out come come talk talk say don't act like you didn't see the fowl work yesterday come put plenty laughing emoji process come come out to come praise her girl wey be anita come say my girl is working today tell your faves to go to go watch and learn because this modeling thing is not for everybody come put laughing emoji she dey throw shades at sean few hours ago sean celebrated his birthday happy birthday to sean we dey wish am many more years and many more plenty money

if we really wan talk, Shawn na be the most, even though na be the most hated this season, na him still be the most gifted so far. Then followed by Onyeka before Double K. They give the guy 20 million naira, they transfer him for there, gong gong gong gong. This one not be audio money, the way white money and the fans they deceive us that year. So make una just read through the list of the things where be say Odogu fan base where they call Shawn Stars do for their fave. Dis year gifting don finally turn to competition from wetin I don see so far, dem no dey do am out of um too much love anymore, dem dey do am just to prove a point, mumu point. I just hope some pipu no go sell their papa land, sell their children, sell their husband, sell their kidney just because dem wan um prove mumu point sey na their fan base na dey richer. Anyway back to wetin we dey talk about, so Anita on de other hand um when Nelly put all those things come out, Anita come come out to come um, draw some kind subtle shade. She come put one foul picture for her Snapchat. So when people come they drag Anita, it's like say, why you go put that kind of thing for your Snapchat, mocking Sean? She come come out to come and say, well, not be Sean, are they actually mock? Say she, she just the put uh, normal uh, filter for her uh, I, uh, for her Snapchat, not be Sean, I be say she they talk to. come even go ahead to go wish Sean a happy birthday for um dey do a compilation of um birthday wishes from different people from different house even Onyeka too she follow talk for the video Anita come follow talk for the video to wish Sean a happy birthday so people come dey vex Nelly fans come dey vex say Anita you are a betrayer because come to think of it eh, Nelly na person wey be say dey very close to and you know say Nelly and this boy dey no be friends you know say dey no be friends and yet you go do video to do wish am happy birthday which means you are a two-faced person so they come come for Twitter space here last night come dey drag the girl so make I leave una make una lis ten to some of the conversation wey be say BBNaija fan have

Or, Do you or, get? or, hold on, hold on. Or, I go post something, hype you. A person wey dey drag me. Okay, let me say Nikki dey drag me. You come go meet Nikki. No, happy birthday. Blah, blah, blah, blah, blah. Ah, more than they touch you for this. Ah, ah, it will not work. Ah, These people, people, I noticed that those people they don't like the truth. And they what don't Tanika like the did, truth.

person wey be say I no really like, especially when I see the person as my enemy, I go avoid you because they fit use that person use you take get to me through that person. So e better say make I just avoid you. So I understand where Baby Naija fans they come from. On the other hand, I still understand the fact say Anita just don't want to inherit anybody beef too because e no go still really make sense if you inherit uh, your friend beef just because your friend talk to this person and all of that. So everybody, I be every malam with your own carol. I hope Shawn and Nelly go eventually settle their scores because with the way the thing dey go, I just see the thing as a forced beef. There's nothing there to, to quarry about. Shawn on the other hand don come out to come issue serious warning to his fans telling them say make they stop the instigator am against other housemates and all of that. So him come come come say do not involve me in any farm beef to do with any housemate. I'm way too blessed and loved for all that rubbish. To my fans, I love you so much, I got something coming for you all. This year, this housemate no give us churchishity, instead all of them dey for love and light, so e go good make the fan bases continue like that. This mumu competition wey be say una wan push into this Big Brother Naija show, they go arrest a lot of people as the way with the way things dey go. A lot of people will go to jail because at the end of the day, they no fit afford to pay back the debt after they don collect plenty money borrow borrow from people just to prove a point say na dem be the richest family i just hope everybody go call their coat according to their size and another thing wey i wan even talk say big brother naija fans dey dey try well well because i don notice am say even if the housemates wey be say dey dey support insult dem do dem anything dem dey still dey gift those housemates dem still dey stand by them and all of that so i believe talk say big brother naija fans na na people wey be say dem don change a lot of people life for this entertainment industry. but e go good make the make um big brother naija fans actually stop the fan war wey be say dey go on every season una take care una bye